Wel, yn yr ugain mlynedd dwytha 'ma wedi gwella yn anghredadwy a chware teg i i'r gwerthwyr, maen nhw yn yn lle mynd â'r teirw gorau na fyny i ogledd Lloegr ac i ar y Alban i gwerthu. Mae safon y teirw wedi bod yn yn wych iawn yma heddiw, dweud y gwir. Safon wedi gwella yn yn Trallwm ar hyd yr ddwy flynedd ddiwetha', ch'mod. Mae teirw, falle dim gymyn o bobl yn mynd lan i'r i'r um, i'r Alban nawr i werthu teirw. Mae fwy o bobl yn dod 'ma i'r uh, werth, werthiant lleol, ch'mod, de. Mae'r sêl gyntaf wedi bod eleni a wedi cymharu â'r seli llynedd yn credu bod y safon yn cael lan os nad yn gwella. Ydy pethau'n argoeli'n dda ar gyfer y flwyddyn? Bydden ni feddwl yn ni, bydden ni'n disgwyl gwell prisiau at ei gilydd na sydd wedi bod iddi, ond uh, gyffredinol werthodd y weddol. Wel, uh, dwi wedi cael y faint o fod yn efyddau uh, y mis nesaf yn lywydd uh, rhyngwladol uh, bryd Mae'r confensiwn yn dod i, i Bryden flwyddyn nesaf ac uh, wrth gwrs yn edrych ymlaen uh, oherwydd i'r hanner can mlynedd wedi uh, pasio ar staff y bryd i'r wlad yma am y tro cyntaf. Y bryd mae yna datblygiadau a mae yna lawer o bobl yn, yn edrych am wahanol bethau a maen nhw yn newid ac, ond uh, rhywun peth a bob peth mae ffasiwn uh, yn, yn pwydau gwathau hefyd. Ond mae'r bryd wedi datblygu ac mae rhaid i mi ddweud mae yna ddimand mawr am y gwartheg stôr sydd wedi cael ei croesi efo teirw Charlie. Maen nhw'n wartheg sy'n dod i bwyse, maen nhw'n wneud, um, wneud y job y uh, farchad gig yn, well, yn spot on fel sef Sais yn dweud. Ac felly mae yna ddimand mawr am y gwartheg stôrs sydd wedi cael ei uh, cynhedlu gen deirw Charlie ac uh, mae hynna'n um, yn arbrofi'n dda iawn i'r bryd. Mae 'na lot o lwyddiant heddiw, dwi'n meddwl allan o'r chwech clas, mae 'na bedwar o'r clasys wedi gael ei ennill gan Deyrw o Gymru. Y prif wobr yn mynd i Kevin Thomas o Rydfra Maelfre ac yn torri record y farchnad yn Trallwm o 9,000 o guineas am y tarw oedd yn champion yma heddiw. A wedyn y Gil Championship yn mynd i Esmor Evans o Meirdy, a dwi'n meddwl oedd o'n wneud 5,000 a hanner. Felly, mae am dangos bod 'na bobl i roi arian uchel am deirw o safon da yma. Tipyn o gamp achos oedd teirw da yma trwy'r um, trwy'r sioe, chi'n gwybod, fe? Ie. Yeah. Oedd pedwar tarw dyn ni yma, gyda ni trydydd ail a cynta, a'r overall champion. Efo tarw wedi magu'n hunain i wedi, mas o fiwch wedi magu'n hunain hefyd. So, mas o um,

Wneud fel analysis ar bob hyrd yn Gymru, mm. a wedyn yr, um, y lloi a'r teirw ifen sydd wedi improfo mwyaf yn Gymru na'r, na'r award wedi ennill, da chi'n Sy'n gael, mae fe'n ma fe dangos i'r pobl sy'n prynu teirw, da ni rhaid y blynydde, chi'n bod, bod ni'n um, concentrator cael gwartheg a teirw i loia pethau'n rhwyddach, a cael falle fwy o confirmation mewn i'r teirw, cael y siap ar hyd a'r pwysau, chi'n bod, sy'n bwysig uh, diwedd y dydd. Yn enwedig yn um, gwartheg Charlotte, chi'n gwybod fe? Mae yna safon da wedi bod yna, mae wedi gwerthu ddigon cyson trwyddo, wrth gwrs, mae'n braf bod rhywun uh, o'n hardal ni yn uh, Gorllewin Cymru wedi ennill y pencampwriaeth a wedi cael pris record yn, yn y trafod yma o 9,000 o